Biyya kana keessatti jaarsi kun jaarsi kun Abdallaa Abdulqaadir jedhama. Zabanni keessan zabana kamii jedheen zabanni kiyya zabana Hayilee Sillaaseeti. Waggaa torbaatamii wayii ol dura diinii kana qabatee masjida asi ijaaree ture. Ijoollee lama qaba. Ijoollee lama Aama- Aa- Aadamii fi Muhammad ijoollee isaatu lama Aadamii fi Muhammad. Ati maal irra dodaattu qabi? Aadamii fi Muhammad ijoolleen tun lamaan biyyi jarri hin dhaqne hin jirtu diinee kanaaf dhaabadha abbaa keessan bira garaagarana. Jara tanatu masjida kana kadhatee kadhatee kadhatee biyyaa olii gadi badee ijaarate. Namni hin jiru bakka kana. Soolaarii nuu haa fidanii jettee bootte. Asiin nutti iyyani asiin nutti iyyani harkaa nu fudhatan hardha meeshaa amma itti haasofnu worra fira isaanii ka hawaariyaatiikki kenneeraafi mana irraa hiikee worra dhaloota isaanii ka ta'e hawaariyaatiitu meeshaa mana isaanii hiite- hiikee kenneef yoo rabbiin meeshaa isinii fide isin dhaloota keenna isinii hawwinaa jedhanii kennaniifi guyyaa har'aa kanaaf kanaaf fedhii isaanii guddaan fedhii isaanii bakka kanatti abbootii kanneen kan wa- abbootii gadaa kana garaagaraa fidatanii jiran Ummanni diinaa, ummanni aalimman guyyaa hardhaa dhufanii bakka kanatti shahadaa qabsiisanii, masjiida illee nurraa fudhatanii, soolaarii illee nuu galchanii, bakka kanatti sheeka illee nuu dhaabanii madrasaa ijaaranii nuti asii isaanii hin geenne akka jaarsotiin biyya baale gaafa karaa kofale irraa kaasanii shashimanna irraa kaasanii baale geessan jaarsotiin lamaan kaatee mallas bira geette jedhan. Nuti karaa kana deemuuf sitti hin dhufne, warra keenna ka dur uduu karaa Baalee karakkaru du'e sanitti waa himnu bichaa nutti haa himtuuf sitti dhufnee jennaan, hin deemtanille karaallee argitanii jedhan jedhan. Nuti amma jaarsi kun maal naan jedhe, Ani masjiida kana argee gahee keessa turee waa hundaa argaafii miti, fuudhee ammoo utuu dhala duubaan dhufuuf Warra akkanatti marfamee rakkoo isaan qabatte akka gartanii karaan bahuuf jedhee imimmaan booye jaarsi kun jechuudha. Kanaaf ijoolleen tana lamaani ijoollee isaan ni dhalatte as hin jirtu diini keessa jirti kunoo madrasaa kadhattee ijaaratteetti biyyee itti nyaattee sheeka asumatti kayattanii fi madrasaan tana qeenta isaanii tana asiin manni kaafira asiin kaafira marfamni jarri jidduu kana jirti kanaaf inshaallah asumaa isinii ibsa yoo godhu inshaallah kanarra dhaabattanii waa amaanaa jaraa kana nurraa fuutanii

Islaamummaa guyyaa har'aa fudhatanii alhamdulillah waa nyaataara. Aananillee kun akka aadaatitti eeganaa ammallee dhuganii maashaa Allah. Manguddoon sun ka eeganaa ammallee islaamummaan irraa eegalamteedha. Waan hedduu hedduu tokko nama gammachiisaati. Hedduu wanni namatti tolu guyyaa hadhaa namni hedduun namni sagaltamii saddeetii yeroo islaamummaa qabatu masjiidaa isin argitan kana keessatti jechuudha. namni duraaniini iddoo fagoo irraa dhufee iddoo kanatti salaatu guyyaa jum'aa yoo guddate nama torbaadha. Guyyaa tokkotti ammoo alhamdulillahi namni sagaltamii saddeeti islaamummaa qabate jechuun guyyama takkatti biyyi guutuun isii ijaaramtee jechuudha. Wanni ammoo hedduu garaa nama nyaatu kan asii argamu kunniin guutuun isaa warroota biyyoota biroo irraa dhufe malee akkasuma warra guyyaa hadhaa islaamummaa qabate malee asiin dura as keessa hin jiru jechuudha. Guyyaa hadhaa warrootii sagaltamii saddeet islaamummaa qabatan sana keessaa tokko paastara beeta kiristaana kudha lamaa hoogganu. Paastara beetakiristaana 12 hoogganu Islaamummaa qabate. Waan akkaan nama gammachiisu jechuudha. Masjiidni nama torbaa yeroo takkattitti nama 98 Islaamummatti eegana ammallee hawaasni gara diin bareedaa kanaa dhufee guyyaa takkattiin gandi guutuun isaa ijaaramee jechuudha. Ammallee waan nama gammachiisu. Wanni garaa nama nyaatu hawaasa kanaa Hawaasa guyyaa hadhaa isin eeganaa ammallee namni 98 islaamummaa qabate kana ispiikariin sagantaa guyyaa har'aa ittiin geggeeffatan warroota amantii biroottu waliin jireenna jedhanii kennaniifi malee eeganaa ammallee sagalee guddiftuu hin qabane jechuudha ispiikara. Sagalee guddiftuu warra amantiilee biroo irraa fudhatan jechuudha. Kanaaf namni sagalee kana dhageessu kan eeganaa ammallee sagaleen tantee haa fagaattuu barbaaddu namni rabbi diin bareedaa sitti kennee hiree bareedaa si bira kaahe hawaasa nama torba irraa nama sagaltamii saddeeti guyyaa takkattiidha rabbi ijaare hawaasa isa keeysaa warrooti islaaman keeysaa paastarri charchii kudha lama hoogganu keessa jiru. Isa san silaa viidiyoon isinii dhiyeessinaa nageenya isaatiif hagaa xiqqoo isii inni eeganaan mallee beekumsaan ijaaramutti baafnee mul'isuu waan hin barbaanneefi akkas inshaallah kanaafi waan kana hubattanii namoonni sagalee kana dhagahaa jirtan rabbiin duniyaa akiraallee isin haa qananiisuuti. Sagalee guddiftuu tana sagalee guddiftuu kana barbaadanii akkasuma ammallee lammaffaa nama isaan barsiisu asitti mindeessuu fi barbaachisaa jechuudha. Wanni sheekni keenya sheek Habiib leencaa dalagaa jiran keessaa namoota gara islaamummaa fidanii yookaan ammallee shaadaa qabsiisuu qofa osoo hin taane namoota gara islaamummaa fidan sanii fi nama mindeessanii akka isaan gara islaamummaa ka dhufne illee dhufu ka dhufe ammoo akka diin irratti gadi beekumsa cimaa argatee gadi dhaabatu haala kanaan ijaaraa jiranii kanaaf wanni hawaasni kun nurraa barbaadu homa lama tokkoffaan barsiisaa isaan barsiisu isaanii mindeessuudha inni lammaffaa sagalee guddiftuu isaanii fi bituudha jechuudha kana lachuu insha Allahu yoo rabbi fedhee namni rabbiin badhinna si bira kaahee waan kanaa qarqaaruu barbaaddu laakkofsa armaan gadii kana irratti bilbiluudhaan akka hawaasa kana bira dhaabbattu irra deebuudhaan si yaadachiisa baarakallahu fiikum jazakumullahu khayran baga gammaddanii warri rabbitti amantan alhamdulillahi baga rabbiin isin gammachiisee baga gammanne isiniin jedha wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu